N tiri bilichinnima yi kum dayi pɔhim zuŋsi maa ka o lana, ka ti ya ka a ti ŋmɛri ni pɔh zaŋ tiri bilichin kam ŋun be kom maa zuɣu ka tabiri sɔŋda. Ti ya kamina nti ti ti a sanli, ka hankali din tum saha ka di be sanli maa puuni, n niŋmi zaɣa ka yaa doli ti na biɛla biɛla nti nya hankali sheli din be ti sanli maa puuni. N sanli n yaa zɔri ka zɔra, ka di yaa be ka be. Tin sheli n daa beni ka mali kuliga, ka kuliga maa daa nyɛla din ka yiŋa, di daa dola mɔɣuni. N bi chani ti toori kom kunda yiŋa kamani tinkpansi, a yi tooi chani tinkpansi a ni nya ka kulisi pam beni, ka di nyɛla di mini tiŋ maa yaa la biɛla, di ka tiŋ maa tiŋ. To lala n daa nyɛli dahin shɛli wuntaŋ zuɣusaa ka paɣa daa ti yiɣisi chaŋ kuligi maa ni ka di nyɛla kom tooi guura chaŋ. O ni daa chaŋ n ti nya ka ŋmani ka di tam kom maa zuɣu ka nyɛ ŋmani piɛlli ka o daa suui lala ŋmani ŋɔ maa n daa zaŋ tooi kom niŋ o ʒili ŋɔ ka daa zaŋ ŋmani maa kpabi n daa ʒili n kunna. Asheela lala ŋmani ŋɔ nyɛla alizinnim ŋmani ka alizinnim maa kana n ti bi nya ŋmani maa. Ŋmani maa mi daa malila yuli. Bɛ ni daa kana ti bi nya ŋmani maa ka bɛ boli ŋmani maa. Ŋmani maa bela luɣili kam ban dii boli boligu maa ŋmani maa nyɛla din ni wum ka saɣi ka baŋ ŋmani maa ni be luɣ shɛli polo din daa nyɛ bɛ boli ŋmani maa. Wula n-daa lee nyɛ ŋmani maa yuli? Ŋmani maa yuli daa bonila Vanyile. Hee, bɛ ni daa boli Vanyile ŋmani maa daa pilila paɣ maa gari waa pun ka saɣi ti ba. Vanyile kuli zinzɔmi be Vanyile ka dabiɛm pa gbaai paɣ maa tiri o wum saɣigu din saɣi garigu maa puuni maa din daa nyɛ o suuya ka yihi ŋmani maa n-vihi li lab. Yɛlli ŋɔ yi ku yɛn nya, ayi, a saha n-kul nyɛli. Di zuɣu ka ninkura yɛriti ni sarati mini fɔwaɣili yɛn ku baɣila taba. A yi ku niŋ fɔwaɣili, tɔ a mini sarati n-kul bala. Dindaa ni ka alizini maa daa tan lahi boli pahi. Ayi, paɣ maa garabu maa n-daa pa di saɣisaɣigu maa. Din daa nyɛ dabiɛm daa gbaai paɣ maa ka o daa suui garabu maa n-zaŋ labi ka zɔri kuna, ka bɛ tan lahi boli yaha ka o boobu daa deei saɣiboligu maa din daa nyɛ o fɔ boobu maa labi ka zɔra, ka bɛ ti lahi boli yaha ka o liiga deei saɣi. ka o furi liiga naŋ ka zɔra. Lala n-daa nyɛla hal ka o ti fuɣ o nɛma zaa bahi, ka chɛla o piɛtɔbili kɔŋko niŋ o shee ni. Bɛ ni daa boli din pahira, ka o piɛtɔbili daa deei saɣilaa boligu maa, ka o daa fuɣ li, ka pa chini o zaɣim maa n-zaŋ zɔri kuni yiŋa. Ka bɛ ti boli li, ka o tuuni dii saɣi, ka o naan pa nya ti gbirigu ni ku sabigi ʒiya, ka o naan pa zaŋ o tuuni chaŋ ti sɔri li. Din ku yɛn chaɣi lala yɛlli maa kpali n-ti gbirigu maa ni, ka niŋ wula ka bɛ lan doli ŋun paɣi o maa? Ni din daa nyɛ so ŋɔ ŋun tu tuɣu ni, ka nyɛ ŋun mali li sɔri maa, ka o yɛli, M, ni kum muni Naawuni ka bɛ ti bahiri yoli shɛm maa? Ɛhɛi, ka daa kana ti zaŋ o wɔɣili ŋɔ zaŋ niŋ di puuni. Din daa nyɛ alizin ni n-daa boli ya, di zuɣu so ŋɔ yoli n-daa deei pa saɣim, ka so ŋɔ daa zaŋ guui chaŋ ti yɛli m ba Machɛl, m ba Machɛl ŋmaama ŋmaama, ka m Machɛl daa zaŋ bini chaŋ ŋmaai so ŋɔ yoli. Di daliri tahili ka a nya ka so ŋɔ ka o yoli ka di bi wɔɣi ŋɔ maa, n jɛmdi ni kukoli maa, di niŋ wɔɣili, di zuɣu ka n vuli li laa kana maa, ti dom hankali ŋɔ n-kpa talahi ni ti nya. Di zuɣu ka m ba Machɛl daa chaŋ ŋmaai so ŋɔ yoli. din tahili ka so ŋun mali yuŋ maa maa. Hankali din mɛri sani ni o pun ka mɔri ni, a kana a zaŋ a hankali kana a nya biɛhigu puuni. A yu a lahi n-ti yaɣi a yɛli n yab di bi to. Lala n-nyɛ li, binshɛɣu a ni mi ka daadama ni yuri li, ka a mi daadama ni yuri bini maa pam, ka a ti nyɛli ka di ŋmɛ di lula lahimba pira nyin niŋmi siɣa, ka a lahi a m-bala. Yɛlli m-bala maa, nyin zom ka chɛ li. A ni liɣiri yɛtɔɣa bɛ shɛm maa, sokam bɔri li mi ka a ti ku kana niriba ni, ka liɣiri din pali laɣibihi ka di kul pu niriba tuuni, ka bɛ kul ʒiya ka yuun li, ka bi garigi li. M ba Piraa gba nyin niŋmi siɣa. Di lee guui ti booi ka yɛn Naawuni yula n-nyɛ ŋun maa. N niŋmila siɣa. Baaŋa n-daa bol o yuli ni kpaɣili nti galim pa ni kpaɣ yɛrigi m-bala. Ti ni yiɣisina ku nya bɛ hal ni zuŋɔ. Ti na ʒi ŋun ka so yɛn niŋ ŋun kpaɣ jɛli. Hal nir yuli yi kpi, o gba bɔri li mi, o bi nyam zuŋɔ. Di zuɣu lala bini a so kpaɣila ʒini bi bɔrili. A nya ka so yɛn niŋ bi diri sakoro, so niŋ bi ŋuri shinkaafa, so niŋ je sichiri, so niŋ je bumbu. Amaa lala bini a ŋuna so kpaɣila ʒini galinli. Tɔ di zuɣu a yi ti nya ka di ŋmali di lu alahi a yaɣa, m ba pira, nyin niŋ mi siɣa, ka a ku nya paɣibu ŋɔ o viɛli pam, binshɛɣu bi puhigu, binshɛɣu kam bela o ni. Do so m-bi kpɛri ŋun yɛla ni, m ba pira a gba nyin niŋ mi siɣa. Tɔ din Dagbamb binyɛra ni ŋun pun siɣira, ŋun ka bungbaari kuligi ni di zuɣu n yɛra mi a yi tooi kabiya ni tuun ya ka zaa laɣ kara bɛ di puuni ka di panya ban pee chɛŋ gindi bɔri niriba ni bi kana ti tumli m ba pira nyin niŋ bi vihigu viɛnyɛla n yɛra ŋɔ bi gabi niriba pam ka di nyɛla alaha ka o yu ka bi ti gabo maa o ni wum lala maa o ni mali saawara maa o zaŋmi fooi noli ai di nyaaŋa ka bi ti ŋmɛ n gbaai o tiri o ni alaha ka ŋun nyɛ maa ashe alaha buŋ bi duri zoli n niŋdila siɣa n yɛra mi di zuɣu binshaɣu kam a ni mi ka daadama nim yura bee ka a ku yuli a wui bi yɛn ni tuma maa mali liɣiri pam ka di pala nyin n bo tuma maa shee ka di tuma maa pa ka a ti bɔri daadama nim shee n yɛra mi n niŋdila siɣa di zuɣu a yi ti nya ka so kana ti yɛra yaa man niŋ n la ŋɔ ka n niŋdi ŋɔ ka n niŋdi ŋɔ n ba pira nyin niŋmi siɣa n bɛ di ʒiri ko ŋɔ bi niŋdi li amaa n niŋdila siɣa to domi binyɛra ata bɛla biɛhigu puuni Doo be daadana sani ka sɔɣira, tuuli, a ni nyɛ liɣiri, daadana ku tooi mali li ka zaŋ li sɔɣi. A ni nyɛ baŋsim, daadana ku tooi mali li ka zaŋ li sɔɣi. A ni nyɛ tim, daadana ku tooi mali li ka sɔɣi li. A yi sɔɣi li, dimmaŋmaŋ ni yina ti yɛli salo maa, M be zaɣ la sani, to din dahin shɛli ka a ni niŋ niŋsim, ka baŋ na, Kaai! N zuɣu maa ʒiɛɣu baŋ ni m-bala maa. To di zuɣu n yɛrimi, Binyɛra pam beni, di yɛn neei la polo ni ti a, amaa ka a suhuri lim, ka di lee nahi ma ka a lɛbi a nini. ka di zuɣu chɛ ka bɛ ti ŋme n-gbaaga. N yɛn na yɛn bi gabi nir kpaŋ ka di nyɛla alaha ka o yu. O yɛn mali saawura, dina Antooni ka gabiri shɛba n-gari o maa, ka gabi bɛ bi gabi. Di zuɣu n yɛn na mi nyɛ ŋun wum ni ŋɔ kpaŋmaamaŋa dimla awaligi ni n-gari binshɛɣu din ti nyɛ alaha. M biɛhinim ni binshɛɣu yi lu alaha nyin di di yɛtɔɣ maa a yi bi niŋ di siɣa alaha, di tin ti ʒiya chaŋ alaha dazɔhibu dali ni yi biɛɣ alaha daa ayi ka nyin lan kani. N yɛn na saha shɛlikam Mawula mi ni o ni gari ba ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.